F'din ir-rokna se niffukaw fuq qwiel, għajdut jew proverbji. Dan l-għerf orali u popolari nafuh b'bosta ismijiet u spiss nużawh fit-taħdit ta' kuljum. Imma x'inhuma sewwasew il-qwiel u x'inhuma l-oriġini tagħhom? Bosta mill-qwiel niltaqgħu magħhom fl-iskola jew f'xi kitba. Imma hemm ukoll qwiel li qajla għadhom jintużaw. Tistgħu taħsbu f'xi wħud?
Il-qwiel huma, jekk toħodhom wieħed wieħed, huma kull wieħed minnhom ifisser esperjenza li għadda minnha xi ħadd fl-imgħoddi, u qiegħda tant fil-qosor u tant b'mod sabiħ illi beqgħet tingħoġob u kull min jgħaddi minn dik l-esperjenza jerġa' jtenni dik l-espressjoni. Imma mbagħad jekk toħodhom flimkien tista' tgħid illi l-qwiel Maltin jiġu qishom ritratt tal-kuxjenza tal-Maltin, tal-mentalità tal-Maltin. Il-qwiel huma stqarrija bi struttura qasira li b'mod intelliġenti jaqblu mal-ħsieb tal-poplu, jiġifieri tista' tgħid pariri fi ftit kliem. Fil-fatt qabel ma ngħidu xi qawl, ġieli nużaw il-frażi taf xejn tgħid Malti u wara nkomplu l-qawl, pereżempju aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru. Jiġifieri minn qabel ma ngħidu l-proverbju, inkunu nafu li ġej parir mimli esperjenza tal-ħajja. Huma wieli mħalltin, ġejjin minn bnadi differenti. Fil-fatt, Min jistudjahom ftit għandu jsib illi ħafna minnhom insibuhom fl-Għarbi għax il-Malti l-bażi tiegħu hija Għarbija, imma mbagħad issellifna ħafna mill-Isqalli u mit-Taljan u llum ukoll minn lingwi oħra Ewropej. Illi f'Malta ġara li kultant daħħalna qawl mill-Għarbi. U Jew ma bqajniex nifhmu xi kelma u bdejna nifhmuha mod ieħor. Imbagħad jista' jkollok hawn sħiħ li jkun jibdel is-sens. Per eżempju, aħna ħadna l-qawl il-miktub mhux maħrub. Illum ngħiduha, ikollok kuntratt per eżempju, għamilt il-ftehim bil-kliem, ngħidlek mur għand in-nutar ta' u niżżlu għax il-miktub mhux maħrub, ma jaħrablekx. Imma dak qawl Mislem. U inti taf il-misilma u veru fil-reliġjon tal-Islam kemm huwa importanti d-destin, id-destin tiegħek. Il-miktub, dak li hemm miktub fil-ktieb tiegħek, jiġifieri fid-destin tiegħek. Mela il-miktub mhux maħrub ma kienx ifisser hekk. U fil-komunitajiet Għarab ma jfissirx hekk, dawk jifhmuh li d-destin ma tistax taħarbu, għalhekk il-miktub Id-destin mhux maħrub, ma tistax taħrab minnu. Il-qwiel primarjament ġejjin mill-għerf ta' missirijietna li sawru permezz tal-esperjenzi tagħhom. Għandna xi qwiel ukoll ġejjin minn xi għanja li biż-żmien tkun intesiet, ikun baqa' biss xi żewġ versi minnha li jkunu spikkaw u b'hekk ikun ifformola l-qawl. Eżempju li qed jiġi f'moħħi huwa Jagħżfur tbaħbaħ u nfela' Waslet għalik ir-rebbiegħa, la fl-art ix-xgħir mela. Dan il-qawl kien parti minn għanja li kienet titkellem dwar għasfur imma biż-żmien intesiet. Kif għedt anke qabel, għandna xi qwiel li m'għadhomx popolari jew m'għadhomx daqshekk magħrufa biex ngħid hekk. Wieħed minn dawn il-qwiel huwa Pappi llum u pappi għada, iċċiċċi ħajt u tpappi ġebla jew anke ħaġra. Jiġifieri min ma jaħdimx illum jew għada se jispiċċa lanqas biss se jkollu x'jiekol. Il-qwiel huma wkoll ikollhom ħafna minnhom, il-biċċa l-kbira minnhom dik li ngħidulha metafora, tixbiha. Għandek uħud li mhumiex bit-tixbiha. Oħrajn illi l-istess idea ġieli jesprimuha permezz ta' tixbiha. Għandna qawl li jgħid, min jgħid wisq, Ftit fih riżq, jiġifieri min ipparla ħafna tantx torbot fuqu. Imma qawl ieħor, dak qalilna b'mod dirett, imma qawl ieħor illi jgħidulna b'mod indirett bil-metafora, bit-tixbieha, huwa l-qawl li jgħidlek forn li ma jissakkarx, ħobżu ma jissajjarx. Issa inti kif tismagħha tgħid, da fuq il-ħobż, fuq il-forn. Imma propjament qed jitkellem Fuq il-fomm, il-forn huwa l-ħalq ta' min dejjem miftuħ bħal bieb tal-forn u allura l-ħobż ma jistax jissajjar. Mela jekk wieħed iparla ħafna, sewwa, l-ideat ma jilħaqx jimmaturhom u allura ma jitkellimx bis-sens. Biex nieħdu eżempju ieħor, nistgħu ngħidu ma nieħdu xejn magħna U dan ifisser naturalment illi meta mmutu ma tieħu xejn miegħek u veru minn ġidek tħallih hawnhekk. Imma jekk irrid ngħidu indirettament bit-tixbieha, għandna qawl sabiħ li smajna l-Għarb ta' Għawdex li jgħid il-libsa tal-kefen ma fihiex bwiet. Jiġifieri meta jkeffnuk, meta jidfnuk, ilibsuk libsa li ma għandhiex bwiet. Għaliex?